Ачасем пӗрремӗш кӗнеки. Вун пиллӗкмӗш сыпӑк, пӗрремӗш стихран. Самуил Саула каланӑ, «Мана Ҫӳлхуҫа сана хӑйӗн халӑхӗн Израиль патша патши пулмашкӑн ҫусӑрсе яма пуҫлаячӗ. Халӗ Ҫӳлхуҫа сӑмахне Итле, Савок ҫуркӑҫа ҫапла калать: «Эпӗ Амалик Израиле мӗн тунине, вӑл Египетран килнӗ чухне унӑн ҫулӗ ҫинче ӑна мӗнлерех хирӗҫ тӑнине аса илтӗм. Халь кай та Амалика аркатса тӑк, унӑн мӗн пуррине пӗтӗмпех пӗтер». Хӑна валли нимӗн те ан ил, хӑвна валли. Анчах унӑн мӗн курнине пӗтӗмпех тӗп ту. Ӑна хӗрхенсе ан тӑр. Упӑшкинчен пуҫласа арӑмӗ таранах, яш ачинчен пуҫласа кӑкӑр ачи таранах, вӑкӑрӗнчен пуҫласа сурӑхӗ таранах, тӗвинчен пуҫласа ашакӗ таранах вӗлерсе тух. Саул халӑх пухнӑ Телеайн хулинче вӗсене шутласа пӑхнӑ та Израиль халӑхӗнчен икҫӗр пин ҫуран ҫын, Иуда йӑхӗнчен кӑна вунӑ пин ҫын ытла пулнӑ. Саул ӗнтӗ амаликсен пурӑнакан хулана ҫитнӗ те Айдулмӑра пытанса тӑнӑ. Ҫавӑн пек вӑл тапӑнса, ҫавӑн чухлӗ халӑхпа тапӑнса ҫӗмӗрсе тӑкать амалик халӑхне. Анчах та курать те питӗ ҫамрӑк вӑкӑрсене, сурӑхӗсене унтан калать, кӑсене хӗрхенсе пӑрахать. И патшине те вӗлермест. Ҫапла пурӑ сӑмахне пурнӑҫламасть. Халӑх мана каларӗ те чампа эпӗ вӗсене халӗ кӗтӳпе хӑваласа килет. Тура пӗтӗмӗшпе ҫунтарса парне пама тесе. Питӗ аван кӑмӑл пек пынӑ. Да? Турра пуҫҫапасси, Турра ҫунтарса пуҫҫапас, пуҫҫапса, ҫунтарса парне парасси. Вӑл питӗ кӑмӑллӑ ӗҫ Турра хисеплени. Анчах та эпир малла вуланӑ ҫын кунта куратпӑр. Самуила Ҫӳлхуҫара ҫакӑн пек сӑмах пулнӑ: «Эпӗ Саула патшана лартнӑшӑн ӳкӗнетӗп, вӑл манран пӑрӑнчӗ, манӑн сӑмаха пурнӑҫа кӗртмерӗ», – тенӗ. Самуил хурланса ӳкнӗ, ҫӗрпе Ҫӳлхуҫана чӗнсе таркасланӑ. Самуил ирхине ирех тӑнӑ та Савупа тӗл пулма кайнӑ. Самуила ҫакна пӗлтернӗ. Саву Кармел хулинче пулнӑ. Вӑл унта хӑйӗн палӑкне лартнӑ. Кайран хӑйӗн лашипе, учӗпе ҫӗр мӗнле ярать те, мӗн Галгала таврӑнать. самойлав тесе пулать та. Эпӗ эсӗ пурнӑҫлан, эсӗ каланине веҫ пурнӑҫларӑм тесе пӗлтерет. Саул каланӑ. Вӗсене Амалик патӗнче хӑваласа килчӗҫ. Самуил калать, мӗскер эпир ман хӑлхана сурӑхсен, пӑрусен мӗкӗрне илтӗнет Вӗсене тет, хӑваласа килчӗ ҫакӑ, турра пуҫҫама, санӑн туррана пуҫҫапма, Самуил, тет. Ӳсӗкӗрҫти Хӗрхинпе. Вӑл вара мӗн калать? Самуил. Самуил сӑвӑлла каланӑ, «Тӑхта, эпӗ сана Ҫӳлхуҫа мана ҫӗрле мӗн каланине калам» тенӗ. Саул ӑна «Кала» тенӗ. Вара Самуил каланӑ, «Ху, Израиль, Йӑхӗсен патши пулнӑ чухне Ҫӳлхуҫа сана Израиль патши пулма ҫусӑр янӑ чухне эсӗ хӑвна ху пӗчӗк ҫын вырӑнне ҫеҫ хуратӑнччӗ-и-ха? Ҫӳлхуҫа сана кай та йӗркесӗр амальшине тӗпчипе пӗтермелле, тесе каласан, вӗсене хирӗҫ пурне те вӗлерсе пӗтеричченех ҫапӑҫ тесе. Ҫапла каласа ячӗ: «Мӗншӗн эсӗ Ҫӳлхуҫа каланине итлемерӗн, тупӑш ҫине сиксе ӳкрӗн?» Ҫӳлхуҫа куҫӗ умӗнче усал ӗҫ турӑн тенӗ. Самуила Саул ҫапла каланӑ: «Эпӗ Ҫӳлхуҫа каланине итлерӗм. Эпӗ Ҫӳлхуҫа янӑ ҫула кайса Тухрӑм унта, вӗсен вылертӗм, пӗтертӗм, анчах та аваннисене кӑна илтӗм, Турра пуҫҫапма тесе калать. Сурӑхсене, вӑкӑрсенчен халӑх чи лайӑххине, санӑн Ҫӳлхуҫа Турруна Галгала парне кӳме илсе килчӗ тенӗ. Эп ҫав халӑхран хӑрарӑм, тет. Кура кӗртмелле. Пирӗн те ҫапла пулать пурнӑҫра.
Вот ҫавӑнпа, ҫавӑнпа ҫавна кӑтартса парасшӑн ӗнтӗ. Малалла. Самуил ҫапла хуравланӑ. Пӗтӗмӗшпе ҫунтарса кӳрекен парнепе ытти парнесем Ҫӳлхуҫашӑн хӑйӗн сӑмахне итленӗ пек кӑмӑллӑ-ши вара? Турра панӑ парне Турра итленинчен, Турӑ Сӑмахӗне итленинчен ирсӗлесе хӑтланни, вӑл кӑмӑллӑ-ши вара Турра тет. Итленми, итлемен, итлеменни, парнерен итлени, итлени, унта кӳнтем тесе ҫырнӑ, кӳнтем тесе ҫырнӑ. Кӳнтем сӑмахӗсӗр пӗлес ҫук. Кӳнтем тесе калани, кӳнтем пулни. Итлени тенӗ пулать, илтни. Итлени, Турра итлени пурин парнерен. Итлени парнерен лайӑхрах. Турра пӑхӑнни сурӑх ҫӑвӗнчен авантарах. Пӑхӑнманни вӑрӑм ӗҫӗ пекех ҫылӑх. Хирӗҫ тӑни йӗрке пуҫҫапнипе пӗрех. Эсӗ Ҫӳлхуҫан сӑмахӗнчен пӑрӑнтӑн, ҫавӑншӑн вӑл санран пӑрӑнчӗ. Ку ҫын Израиль патши ан пултӑр терӗ. Мӗнле эпир хамӑр шухӑшпа шутлатпӑр? Турра, хамӑра Парне паратпӑр, Турӑ хамӑртан татса паратпӑр. Анчах та Самуил калать, Турра итлени парне панинчен лайӑхрах мар-и тет.
Конечно, авантарах. Пирӗн те пурнӑҫра вӗт Чемпер.
Ҫӳлхуҫа хӑйӗн сӑмахне итлени пирки кӑмӑллӑ ҫу вара. Турра итлени парне кӳни. Эпир хамӑра хамӑртан татса паратпӑр парне Турра тетпӗр ӗнтӗ. Мӗн ҫапла. Анчах та Турра итлени вӑл Самуил каланӑ тӑрӑх итлени кӑмӑллӑрах, лайӑхрах, Хамӑра ҫam пек пир парне кӳрсе турмӑнче ырӑ тӑватпӑр тесе шутланинчен. От ҫам пек шухӑша кӗрет кунта. Итлени, Турра пӑхӑнни сурӑх ҫӑвӗнчен авантарах. Унта вырӑсла ҫырнӑ послушание лучше жертвоприношений, тет. А поминовение лучше только овнов. Вот ҫакӑ эпир хамӑра Турӑ мӗнле каласа каланине хамӑр шайтӑрах ӑнланса илмелле. Эпир тем те Турӑшӑн тӑвасшӑн тӑрӑшатпӑр. Хамӑра
Салам, Кузиня.
вот ҫапла вара Шавула калать. Итлеменнишӗн Санӑн эсӗ паҫӑран тухатӑн. Ҫавӑнпа та Израиль шанчӑкӗ суя сӑмах та каламасть, ӳкӗнмест те. Ӳкӗнмешкӗн вӑл ҫын мар. Израиль шанчӑкӗ Турӑ. Турӑ мӗн тунине хӑй пултарнине, хӑй шутласа хунине вӑл пурнӑҫлать. Вӑл ҫакӑн пек. Ҫавӑнпа та пирӗн Турра итлесе пурӑнни, ӑна пӑхӑнни Турӑшӑн эпир хамӑра э, хамӑртан татса темскерле парне кӳресшӗн пулнинчен вӑл авантарах. Ҫавӑнпа та Турра итлесе пурӑнасчӗ, ӑна пӑхӑнса пурӑнасчӗ. Вӑл Турӑ куҫӗ умӗнче э, ӑна кӑмӑллӑ. Ҫапла пултӑр.
Ҫапла пултӑр. Ҫапла пултӑр. Аминь.